Y cyfle, Mister Mark Rees, o ddod draw i lefydd sydd yn llawer gwell na'r ddinas fawr yng Nghaerdydd, os ga i ddeud, ia? Ia. A da chi'n gwybod, dwi yn un o'r estroniaid yma, yn tydw? Da chi'n... ia? Yr acen, iawn? Ia, dwi ddim yn rhan ohona chi chwaith, ond dwi'n edmygu bopeth sydd yn y gorllewin. Dwi'n teimlo'n well wrth ddod draw tuag at y gorllewin. Am lot o resymau, mae'r Mae'r tir yn wahanol, mae'r hinsawdd yn wahanol, a gobeithio'r ffordd mae'r gymunedau yn byhafio yn wahanol. Felly, pwrpas yr hanner awr, Mister Rees, hanner awr Catrin, dwi'n ofnadwy efo amser. Reit. Oherwydd dwi'n dwi'n gyn-hanesydd, prehistorian. Y peth gore efo cyn-hanes mor bell yn ôl, 'dan ni'n gweithio ar y raddfa plus or minus ten thousand years, iawn? Plus or minus awr, dwy awr ac yn y blaen. Felly, be' sydd yn bwysig, a dwi'n d- jyst mor Dan, dan ni'n edmygu be da chi'n neud yma. Yr adeilad, mwy nag un, y ffordd mae Mark a'i griw wedi gosod fa yma, a'r peth gore yw bod gynnach chi, mae, mae ne, mae ne wledd o ryw fath yma, yn does? Y waffle sydd wedi cael ei wneud ym mha ran o Gymru? Dyna ni. Y te, diolch i'r India, ia? Ac yn y blaen, ac yn y blaen. A'r testun i ni heddiw, ac oherwydd bod Catrin, dan ni ddim yn nabod yn gilydd, nac dan? Hanner adnabod yr Carys sydd yn, fydd yn trio, trio, good Welsh word, trying, ia? It's going to be a trying time for Carys, ia? Cyfieithu, oherwydd fyddan ni ddim ar ryw, ryw linell fel y gamlas, the canal, ond mi fyddan ni, dwi'n hen, dwi'n berson eitha hen, A dwi'n hoff iawn o'r afon sydd yn ymdroelli, iawn, tuag at yr aber, rhywle yn y gorllewin, yn arafu, yn pigo pethau i fyny, a pethau'n disgyn i wely'r afon ar y ffordd, gweld pethau. Meddyliwch am y gamlas sydd yn mynd yn syth, ia? Be di lliw dŵr y gamlas? A dyna ni. Felly meddyliwch heddiw, jyst, os ydych chi'n cael llond bol arna i, plis, mae yna bethau eraill, does gennych chi ddim John Lewis yn, yn, yng Nghaerfyrddin eto, nag oes? Ewch allan i siopa os oes angen. Os ydych chi'n dechrau cysgu, plis, bod chi'n cael breuddwydion cynnes, dwys, iawn? Dwi'n hapus os da chi'n cysgu, oherwydd mae bywyd, o lle dwi isio mynd, maen nhw'n cael siesta ar ôl cael waffle, iawn? Reit. Felly, da ni am mynd am dro, dwi wedi hel gymaint o lyniau at ei gilydd, gor-wneud, um, oedd Catrin yn gofyn lle mae'r sgript, Mark Rees, lle mae'r sgript a'r gyn, ond dwi yng nghwmni Mark a Catrina a phawb arall fydden ni'n iawn, bydden. Felly, yn gyntaf, dyma ni. Caerfyrddin? Ydw i'n gywir neu ydw i'n anghywir? Y label ar y llun. Anghywir. Anghywir, da iawn chi. Diolch, diolch am hynny. Amgueddfa ni yn y brifddinas. 1907. Lloyd George 1908. Iawn? Rwy'n yn rhoi'r llaw i fyny yn Senedd Llundain pryd gawn ni amgueddfa yng Nghymru. Ac oedd y gŵr bonheddig wedi wneud hyn ac oedd o'n yn aelod dros un o siroedd y gogledd dwi'n meddwl, llaw i fyny fel Neil Kinnock, ia? Oh, when is Wales going to have this and that, ac iddyn nhw cael llond bol a Lloyd George fel ganghellor yn dweud, o dyma chi rhywfaint o bres, iawn, offa chi. Ac yna rhywfaint o arian yn dod o'r brif ddinas, cofiwch 1907, 1910, dim, Caerdydd, glo, brif masnachwr glo y byd. Meddyliwch sut fath o le oedd Caerdydd, a'r cymoedd ac yn y blaen, a'ch ardal chi yn fam o safbwynt glo hefyd. A dyma oedd uwch swyddogion yr, yr aldermen y ddinas yn rhoi arian, arian breifat tuag at amgueddfa newydd. Ac yna'r peth drwg ofnadwy yn digwydd, Rhyfel Mawr 1914, stop ar bethe ac yna ar ôl drychinebau mawr y byd ar faes y gad a teuluoedd gymunedau ar draws Ewrop a'r byd, dyma ni yn ail ganiatáu'n creu amgueddfa ar gyfer Cymru yn ugeinfa'r ganrif dwytha. Ac erbyn 1923, 1927, roedd gynna ni amgueddfa oedd yn edrych yn debyg iawn i'r sefydliad sydd gynna ni heddiw. Felly dyna chi amgueddfa chi. Amgueddfa Cymru. Iawn? National Museum of Wales, in brackets. Cofiwch os rwen, mae gynna ni sialensau efo ieithoedd yng Nghymru. Os ydych chi'n mynd ar daith re ohonoch chi i Seland Newydd, rhei ifanc, ewch am daith i Seland Newydd, fyddech chi ddim yn mynd i'r National Museum of New Zealand. Da chi'n mynd i Te Papa. Iawn? Dyna chi enw ar y man a'r lle yng nghalon a llais y brodorion. Reit, felly cofiwch sut da ni yn gaeth, ia, i sialensau ieithoedd yng Nghymru weithiau. Ond cofiwch, ynglyn â pwrpas amgueddfa, be di pwrpas amgueddfa? Gobeithio ddewch chi o hyd i rhywle sydd mor bwysig i ni gyd rhywbryd yn ystod y dydd, ia? A bod y lle yn rhoi croeso i chi beth bynnag ydy'ch iaith. Gyda sialensau. Yr amgueddfa yn cael ei greu yn ôl yn y ganrif dwytha ar bedestol, pedestol. Mae'r adeilad ar bedestol, mae'r adeilad yn edrych fel rhywbeth o allan o fyd Ffrainc, ia? Diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Boart, ia, Boart. Ac heddiw, pwy bynnag ydach chi, o ba oedran, rargen, dach chi'n neud ymdrech i ddringo y grisia, ia? Fel arfer, ma'r lifft ddim yn gweithio un newydd sbon a dal ddim yn gweithio. Fath o beth. Ma'n rhaid i chi neud ymdrech i ddod i mewn i'r amgueddfa. Ma'n rhaid i chi o'r gorllewin neud ymdrech. Ma'n cymryd awr a hanner, ia? Yn y car yn gyrru gyrru'n gyflym. Mae'n rhaid chi ddod o hyd i rywle i barcio, iawn? Rhaid i chi sylweddoli, tydi'r adeilad ddim yn agor pedair awr ar hugain. Da ni ar gau ar ddydd Llun. Felly tydi ddim yn le sydd yn hawdd, hawdd, hawdd i gydiad ynddi. Reit, dwi am fynd ar ôl rhai o'r sialensau ac heddiw dwi ddim yn siarad Yn swyddogol, fel swyddog yr amgueddfa, mae'n ei bethe mawr yn digwydd yn yr amgueddfa ar hyn o bryd, 'da ni'n colli swyddi, a rhaid i mi fod yn arbennig o wyliadwrus. Mae 'na ddyn camra yn fama, ia? Felly mae'n beryg. Ond, dwi isio deud, dwi isio cynnig i chi, fe ddyla bod amgueddfeydd ni yn beryg, dangerous places. Ac i'r rhai ohonoch chi sydd efo cysylltiadau efo Coleg y Drindod, Coleg y Llyn Drindod, um, Dewi Sant, Llanbed, un o arwyr gobeithio Coleg Dewi Sant y Brifysgol Llanbed yn sefydlu ganolfan archeoleg mor gry dros y blynyddoedd, ym, ym, ew, ew, ew, a dwi'n henaint rŵan. Mi roedd 'na ganghellor yna bu farw rhyw wyth mlynedd yn ôl, yy, yn dod o Castle Morris, Lord Morris of Castle Morris, yn ei araith i Sefydliad Amgueddfeydd Prydain, The Museum Association, oedd o'n Llywydd y Museum Association, teitl ei araith oedd Museum Should Be Dangerous Places. Iawn? Nid o safbwynt gwisgo un o'r pethe caled ar eich pen, ond llefydd sydd yn cydiad yna chi. Mae mae'r amgueddfa yn y dre yng Nghaerdydd. Dwi ddim yn gwybod sut da ni'n yn, yn, um, mesur llwyddiant heddiw. Da ni yn gwybod sut da ni'n mesur llwyddiant, niferoedd. Ac os ydych chi wedi bod yn gwrando ar y, yr radio bore yma, a ddoe, teledu bore yma, mae gweinidog diwylliant Llundain, Ym mis Medi ddaru gafodd hi swydd newydd a dyma ddatganiad gynta' hi. Mae hi wedi cymryd o fis Medi i ddiwedd Ebrill i ddod i fyny efo'r syniad bod rhaid i ddiwylliant fod yn economaidd. Reit? Mae'n rhaid dangos bod diwylliant, pethe sydd yn bwydo fama a fama, a'ch corff, ond rhaid medru mesur rhein o safbwynt y pethau arian. Felly, mae pethau, mi fydd pethau dipyn mwy peryglus, ia? draw dros y ffin, ond yn anffodus fel arfer mae pethau fel yna yn effeithio arna ni hefyd. Ond, i gymaint ohona ni, mae'r amgueddfa yn le lle oedd rhaid i ni fynd pen idda ni yn yr ysgol gynradd. Oherwydd mae yn y cwricwlwm, fath o beth, ia? Da ni'n chwilio am hen hen hanes ni, da ni'n chwilio am oes Victoria, da ni'n chwilio am yr Impressionists. Dewch i Gaerdydd. Ac oedd rhaid i ni wneud hynny, yn enwedig pan oedden ni'n ifanc, ond da ni'n dal i wneud. Dyma chi olygfa eitha aml yn yr orielau sydd â'r enw gwreiddiau yn y Gymraeg. ac yn Saesneg Origins in Search of Early Wales. Ac wrth gwrs, beth sydd yn hyfryd os ydych chi'n cydiad mewn mwy nag un iaith, ac nid jyst y Gymraeg a'r, a'r, a'r Saesneg, ond unrhyw iaith, ydy defnyddio'r geiriau yn wahanol. Mae gwreiddiau yn wahanol i origins. A pen dych chi'n meddwl am y teitl Origins in Search of Early Wales, ia? I radde, os ydych chi'n dod o Gymru, mae yna rhywbeth eitha oeraidd tuag at y syniad Origins in Search of Early Wales. Hmm? Ffordd o feddwl, ffordd o ysgrifennu, ffordd o fod yn agosach, ffordd o hynny yw defnyddio'r galon dipyn mwy. Ugain mlynedd yn ôl, ar flaen yr amgueddfa, Roedd ne faner uchel yn deud yn teitl arddangosfa Blockbuster, The Celts in Wales, newydd gyrraedd yr amgueddfa a gyda ni'n ar gen. Teimlo ac yn dal i deimlo pa mor lwcus cael gweithio mewn rhywle mor Egnïo. Ond meddyliwch am y syniad ugain mlynedd yn ôl, The Celts in Wales, ac iddyn nhw eisiau rhoid mewn cronfachau, but where else would you find them? Ia? Question mark, I know that's too simplistic. Iawn? Yn yng nghanolbarth Lloegr, roedd ne arddangosfa arall ar y Celtiaid, yr hen Geltiaid, o gyfnod oes yr haearn, cyn y Rhufeiniaid, Dach chi'n dda. Ia, dach chi'n rhan ohonyn nhw, pob un ohonan ni, hyd yn oed y rhei sy'n dod o Milton Keynes neu o East Anglia. Reit, 'dan ni yn perthyn. Ac. Teitl yr arddangosfa oedd The Celts, colon, Barbarians. Ac wrth gwrs, dach chi'n gwybod o lle ddoth y syniadau yma, Brodorion Ewrop yn cael eu sathru gan y Rhufeiniaid a'r hanesydd difyr Tacitus, ia, Robert Fisk, yr Independent, ia, yn defnyddio'r gair one of the four great barbarian tribes of Europe, ia. A cofiwch mae'r gair barbarian rŵan ydy, Pethe drwg sydd wedi digwydd yn Boston, ia? Pethe drwg ddaru ddigwydd ar yr unfed ar ddeg o Fedi a'r pethe sy drwg sy'n digwydd yn Syria ac ym mhob man arall rŵan. Ond cofiwch hefyd bod yr ma' 'ne farbariaid sydd yn griw o bymtheg o ddynion, ia? Sydd yn taflu pêl siâp unigryw. Ac yn sydd yn cynnwys y bobl sydd yn dod o ar draws Clawdd Offa, sydd yn ddifyr yn tydi? Sut mae'r geiriau yn medru newid ac hefyd troi. Felly, mae amgueddfeydd yn enwedig yng Nghaerdydd, wi'n sôn am Gaerdydd am y tro, mae'n ddrwg gyna i um, uh, anwybyddu, dwi ddim yn an anwybyddu gweddill amgueddfeydd Cymru. Da ni i fod mewn partneriaeth Pob un ohona ni. Ond 'da ni'n neud yn eitha da. Dwi'n meddwl 1.6 miliwn o ymwelwyr, ymwelwyr, o, gair, yntydi, visitors. Os 'da chi'n gweithio mewn amgueddfeydd, 'da ni'n defnyddio'r gair, mae'n, mae o'n, ia, mae'r berthynas yn agos ac yn Saesneg, audience. Which audiences are you trying to attract, ie? A cofiwch, da chi ddim yn gynulleidfa heddiw, oherwydd yn gyntaf da chi'n bita yma, felly fydda chi'n gadael gweddillion yma i fi yr archeolegydd ddod o hyd i pa mor daclus da chi'n bita, ia? Da chi'n farbariaid neu da chi'n daclus, da chi'n dallt? Ac hefyd mae Catrin yma yn sicrhau mi fydda chi yn, ia? fel Seat, ia? yn gwrthwynebu, neu beth bynnag, yn cymryd fi ar daith sydd yn agosach at y gamlas, hwyrach. Gawn ni weld. Felly, be di pwrpas amgueddfa? Dim ots bod chi ddim yn siarad um, Castile, ia? Iaith Castile. Nid Sbaeneg, iaith Castile. Castigliano, ym Madrid, argen, pwy sydd wedi bod i Madrid? Dach chi wedi bod yn e'n ddiweddar? Amgueddfa newydd, ia? Amgueddfa newydd ar gyfer archeoleg, newydd agor. Tesoros, tesoros, gair, ia? Trysor, tesoros, treasure, pawb yn gwybod pa un, beth, be ydi treasure? Waw! Ai dyma trysor? Rwy'n yn adnabod, rwy'n yn perthyn i'r gŵr a gwraig. Na? Da chi'n perthyn, da chi'n adnabod nhw? Ddim cweit, ond da chi yn yr ardal. Bod fi trwar yn hi. Dw ddim cweit bron yne. Teulu enwog, bardd enwog. Lle da ni? Da ddim yn ych ardal chi rwan, mae'n garegog, ia? Ddim cweit eto. Cnicht, cnicht, ia? Ochr orllewinol Eryri. Gŵr a gwraig yn gadael y cartre to join their son in Wolverhampton, yeah? In their eighties. Da bod y plant yn edrych ar ôl y rhieni, ond yn gadael y tir. Iawn? Dwi am adael i chi efo pwy ydi'r person yma, am y tro. Ond drychwch ar i wyneb o a hi. Dych chi'n gweld nain a taid yne? Can you see your own grandparents, your own great great grandparents there, yeah? They're there. DNA, it says. Ac wrth gwrs, maen nhw'n fobl bwysig ofnadwy. Bardd enwog, enwog, enwog. Ond na i adael i faned, want to leave some mysteries, iawn? Oce, okay, Amgueddfa Cymru, dyma be rhaid i ni wneud, dyma be da ni yn wneud, dyma sut da ni'n adrodd tuag at Uchelwyr yr Amgueddfa. Uchelwyr yr Amgueddfa yw'r rhai sydd yn talu, nid i ddod i mewn. Da ni mor hapus bod hi'n rhad ac am ddim i ddod i mewn i amgueddfeydd Cymru, y saith adeilad ar draws Cymru. Diolch i'r Llywodraeth, peth gyntaf ddaru Llywodraeth Caerdydd wneud ar ôl cael Grym newydd oedd amgueddfeydd yn rhad ac am ddim. Roedd yna lot o gwynion o amgueddfeydd preifat ac rhanbarthol, dwi'n cofio hynny. Ond dyna chi rhywbeth eitha gwych i wneud, ia? Tir newydd efo pŵer newydd yn sicrhau bod yr amgueddfa yn rhad ac am ddim. Dim esgus, deall mwy, felly be 'di rôl amgueddfa? Trafod pwy yda ni. Who we are, who are we. Di hynny'n neud synwyr? Reit, dwi'm licio fo fel mantra. A mae mantras a mae epithets a pethe bach difyr yn mynd a dod, ia? Dach chi'n cofio yym Coca Cola was one time good for you yeah? It no longer is. Un fizzy drink rwan y dydd dyna'r peidiwch a cymryd mwy, iawn? Reit cofiwch mae pethau yma'n mynd a dod yn tydyn. Reit maen nhw wedi newid cofiwch blaen um, jar marmite deg gwaith. Dach chi ddim wedi sylwi, maen nhw'n jyst wneud rhyw nodyn, a mae'n effeithio ar fama, reit? Felly mae'r marchnatwyr a'r masnachwyr yn dallt be maen nhw'n wneud, a dyna be ydan ni'n wneud yn fama, cyfraniad cadarnhaol i fywyd y genedl yng nghanol dirwasgiad. Reit. Tair blynedd yn ôl oedd hynny. Iawn? A fel dych chi'n deud, Catrin, ew, mae'n emosiynol yn y ffrynt 'ma. Iawn? Ac wrth gwrs, 'dan ni'n colli swyddi yn anffodus, fel pawb arall. Rhowch hynny o'r neilltu am eiliadau. Bod ni yma efo rhyw fath o bwrpas, nid yn unig i arddangos Monet, Mile, Bwdang, Rodang, ia? Huw Huws, Iwan Bala, Sinnott, ac yn y blaen. Ac wrth gwrs, wrth galon rhai ohona chi, o rhai ohona ni, dyma'r lle ydy'r amgueddfa ni, Sain Ffagan. Yn yr hen ddyddiau, yr enwog, diweddar, Doctor Iorwerth C. Peats, Iorwerth Cyfeiliog Peats, Llanbryn Mair, yn plannu syniadau, mae 'na lot o ddadleuon ynglŷn â be' ddigwyddodd yn 1948 pan agorwyd Sain Ffagan, pam Pryd, be oedd y rhesymeg, pwy? Iorwerth Peats ar ben ei hun, neu ym, cyfarwyddwr yr amgueddfa, Sir Cyril Fox, yn y dre oedd y ddau ddim yn hapus iawn â'i gilydd. Iawn, Sir Cyril Fox yn dod o, o um, uh, Gaergrawnt, um, Iorwerth Peats yn dod o Lanbryn Mair, Iorwerth Peats wedi edrych be oedd yn digwydd ar cyfandir Sgandinafia, Gwledydd Newydd Sgandinafia yn sefydlu amgueddfeydd am y tro cyntaf o'r newydd pan gawson nhw annibyniaeth. Denmarc, Sweden, Norwy, un o'r pethau gyntaf ddaru nhw wneud, be ddaru ni wneud, wneud pan gawson ni rywfaint o annibyniaeth, oedd agor y drws yn rhad ac am ddim i'r amgueddfa. Ddaru nhw sefydlu amgueddfeydd o'r newydd i ddeud bod ni'n wahanol i fobl drws nesaf. Bod ffermydd ni yn Norwy yn wahanol i'r rhei yn Sweden. A dyna lle gawson ni'r syniad o Amgueddfa Werin. Ond oedd Pete hefyd, dwi'm yn siŵr bod o'n gwylio beth sy'n digwydd yn Siapan. Yn Siapan, yn amgueddfeydd Siapan, nifer ohonyn nhw, tydyn nhw ddim yn pryderu fy mod i wedi torri y llestr hen, hen, hen, hen, oherwydd bod gynna ni Rhediad o seramegwyr, ceramicists, sy'n medru neud yr un un fath o beth, felly yr broses, ia, sydd yn dal ymysg y crefftwyr sydd yn bwysig, ac nid y gwrthryc yn unig. Mae'r DNA yn bur yn Siapan o safbwynt hen hen serameg. Fe ddaru Pete ddeud, 'Da ni ddim isio colli crefftwyr ni yng Nghymru', 1948, felly ddaru o sicrhau bod 'na arian, a dych chi'n gwybod pan ddewch chi pan ddewch chi am dro i i Sain Ffagan rŵan, ddewch chi o hyd i'r gof, fe ddewch chi o hyd i'r gŵr bonheddig sy'n wneud y glocsen, ia? Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ac yn y Sain Ffagan, sydd yn denu dros hanner miliwn o o ymwelwyr y flwyddyn. Mae'r dre yn denu rhyw 300,000 i weld yr Impressionists, a'r trysorau archeolegol, a'r deinosoriaid a'r bywyd gwyllt, ond sai'n fag yn llawer, llawer, llawer mwy. A fel ddudodd un o uchelwyr Cymru, mae wedi ymddeol erbyn rwan, Ri oedd yn brif weinidog a nice walk on a Sunday morning, yeah? If the weather's fine, dyna sain ffair gennych chi. A da ni'n licio hynny oherwydd da chi'n cael awyr iach a da chi'n crwydro, ie? A da chi'n creu eich straeon eich hun wrth fynd o gwmpas. Cofiwch rwan, argraff yn fama, dyma'r hen, hen bentre. A dyma fydd y newidiadau mawr, fydd Sain Ffagan yn newid. Mae Sain Ffagan yn mynd ar daith. Pum miliwn ar hugen. 25 million lot fawr o arian yn ystod tair blynedd nesa yma i newid Sain Ffagan. A rhai o'n oh, o, plîs, o, mae'n mae neis fel ag y mae. Gwyliwch, fydd pethau da yn digwydd yna. Mi fydda ni'n ymestyn yr orielau. Da ni'n gaeth i oriel ddaru Iorwerth Pete cyn iddo fo yn ddeol yn ôl yn y saithdegau, adnewyddu, ac oedd o'n dal yn gaeth i Sgandinafia. Mae'r orielau da chi'n ei weld heddiw yn seiliedig ar bensaernïaeth o amgueddfa Skansen yn Sgandinafia. Difyr bod o wedi cydied. Ac wrth gwrs, da ni'n gwybod pe mae'n glywio, tu allan yn Amgueddfa Sain Ffagan oherwydd mae'r bwcedi yn dod allan yn yr oriele, iawn? Dach chi'n dallt, tydan? Ie? Felly fyddan ni'n ymestyn yr orielau. Dwi'n siŵr be fydd yn digwydd i bethau fel hyn. Mae rhai ohonan ni'n hapus iawn efo oriel amaethyddiaeth sydd ddim wedi newid ers 72. Iawn? Mae'n gyfforddus. Oherwydd dwi'n hen, dwi'n agosach at y pethe 'ne. Ia? Dach chi'n dallt? Dwi ddim yn deud fyddan ni'n gadel i i gasgliadau y ge- y genedl fynd yy diflannu tu ôl i'r dalenpoethion a'r mieri. Nid hynny. Ond ydi oriel amaethyddiaeth, ia? o bwys i ni heddiw? Dyna'r fath gwestiynau 'da ni'n 'i ofyn. Ydi pethau fel hyn yn newid newid mawr yn ystod genhedlaeth rhei ohona ni, ia? Cofiwch mae pethau'n newid o hyd. Yn ôl yn beth bynnag ydi'r dyddiad yn fan 'na, gafodd gafodd ei ail-godi yn 1902, ia? Ffordd rwan gefn dros Epynt yda ni, o Aberhonddu, Lower Chapel, Upper Chapel. Mae'n cael ei adnewyddu i fod yn dŷ moethus rwan, ie? Ond cofiwch, wrth adeiladu capeli o'r newydd yn y ddeunawfed ganrif ac yn y blaen, doedd hynny'n newid, yn doedd? Ond wrth gwrs, auction, are we auctioning our past? Ydan ni'n gaeth i'r gorffennol? TH Parry Williams, wrth gwrs, da ni'n ddifynnu allan o, you know, da ni'n dwyn. Ni allaf ddianc rhag hon. I cannot escape this place. Amgueddfeydd, argen maen nhw'n, maen nhw'n beryg. Dach chi'n gwybod lle dan ni? Steddfod Bala. Reit, be dan ni'n neud ar wsnos gynta o Awst? Cediad yn gorffennol, gwasgu newid, ia? I rai, gwisgo, ww, ia? Be maen nhw'n neud yng Nghymru wsnos gynta yn Awst? Be maen nhw'n neud pan maen nhw'n agor Y Senedd yn Llunden, sut maen nhw'n gwisgo, ia, yn yr Tir Arglwyddi ac yn y blaen. Cofiwch, mae yna bethe difyr, a dwi'n licio hwn, yn fyw, y gorffennol yn fyw. Ydy hynny'n neud synwyr? Fane, nid wyt, dwi'm yn siŵr os ydw i wedi neud allan o air, ond wedi cael ei seilio gan yr enwog ym Goscombe John, yr, yr, yr arlunydd en- enwog o'r gorllewin yma. Yn seiliedig ar o ar gwrthrych aer sydd yn Amgueddfa Dulyn, nid yn Amgueddfa Cymru, sydd yn dyddio nôl tair mil a hanner o flynyddoedd. Ie, dach chi'n ma' da ni'n cadio ma'r pethe yma, ma'r ia, ma'r gorffennol gyda ni o hyd. DNA ni Dwi'n arafu. Dwi'n teimlo ma mam yn gweiddi arnai o hyd oherwydd ma gynnai boen yn yn nglun. Ia? Jyst fel mam. Ma bysydd troed dde fel bysydd nain, ia? Yn dechre fel ne. Lwcus dad, gwallt neis dad, ia? Yn dal, ia? Cyrliog ac yn y blaen. Ni ydi'r gorffennol. Roedd ne arddangosfa mewn amgueddfa yn Japan. Sut dan ni efo amser? Ocê. Dudwch chi. Rhaid i chi ddeud, reit. Dwi, dwi, dan ni'n mynd i Japan rwan, neith o gymryd dipyn o amser i chi ddod yn ôl, dibynnu efo pwy dach chi'n hedfan, ne Nippon neu ydach chi am wneud stopover neu beth bynnag. Reit, na, jyst cymryd chi i Japan, atgof rwan. Arddangosfa yn Siapan. Dwi'm yn cofio hyd yn oed y cynnwys, jyst gweld poster difyr wedi cael ei gyfieithu ac y llun, un, yr un peth oedd ar y poster oedd asgwrn, ia? y goes. Un asgwrn o'r goes. A'r teitl wedi cael ei gyfieithu I am the ancestor. Waw! Ewch am dro efo'r syniad yna. I am the ancestor. Ia? Y gorffennol, ni, o hyd. Ac yna pan mae, a mor falch, ia? Be di democratiaeth? Pan mae'r uchelwyr yn gofyn cwestiynau ohona ni yn y gymunedau, ia? Ac yn gwrando. Nid yn cymryd mantais.

A dyna oeddwn i'n mynd ar ôl, be fasa chi'n newid? Be sy'n bwysig i chi? Be sy'n bwysig i chi ynglyn ag amgueddfeydd? Dach chi'n hapus efo'r trysorau tu ôl i'r gwydr? Rargen, Mister Rees wedi gwagu'r casys yn ych amgueddfa chi yma heddiw. Ie, maen nhw'n wag. Be fasa chi'n roid yn yr casys? Nes i ddod a, fel ma nhw'n deud yr amgueddfa, llanast Mister Brasil o'r amgueddfa cerrig, dwi'n hel cerrig. Ry'n ni'n ddaearegwr un cyfnod, ie? Dwi 'di roid nhw mewn bocsys a bagiau yn fan 'na i ddangos be di'r straeon sy'n sy'n cysylltu'r gwrthrychau 'dan ni isio roid mewn casys yn ddiolgol fel bod neb yn medru Cyffwrdd. Dach chi yn cael cyffwrdd, a dwi'n gweld bod chi ddim oherwydd dach chi mor barchus yma, yn tydach, ia? Don't touch unless you're invited, ia? A'r bechgyn yn fama, tydyn nhw wedi bita'r waffles oherwydd does neb wedi dod yn nhw i lawr i cymerwch un, ia? Ac o lle dwi'n dod yn y gogledd, dach chi'n deud tair gwaith, o na, dwi'n iawn, diolch yn fawr, ia? Gan fawr obeithio fyddan nhw'n gofyn tair gwaith, And on the third hit, woof! Ia? Gogledd Rargen 'dan ni'n. Felly ma' 'ne bethe cyn does dim rhaid i chi. Catrin, iawn? Ydi'n fodel, mae 'i'n dwi'n clywed bod 'i'n cael arian mawr heddiw i roid i wisgo a gosydio'n sownd fydd fydd rhaid galw dynion tân yn bydd fath o beth, reit? Gwrthrychau, ma' ma'n ma'n dechre siarad efo chi, iawn? Os dach chi'n cael teimlo, caewch llygid, gwrandewch, gawson ni y gerddoriaeth um, Philip Glass i jyst i dawelu chi ar ôl i chi ddod oddi ar Stryd Fawr, ia? Seiniau, symud. Oedden ni wedi gofyn i Catri o'n i na, oedden ni wedi gofyn i Mark Rees, tybed gawn ni wneud tai chi cyn i ni, cyn i Catri'n ddod i baratoi, ia? Does gynna ni ddim clem, Yn y gorllewin, sut mae paratoi? Iawn? Paratoi'r corff, paratoi fama. Yn ni'n neidio mewn. Neidio mewn. Amgueddfa, what would you change? Newid minimum, ia? Bob dydd yn yr amgueddfa. Amhosib. bob mis yn yr amgueddfa, bob mis i bob un ysgol yng Nghaerdydd sy'n medru cerdded i'r amgueddfa, nage, bob un wythnos yn yr amgueddfa, bod nhw'n cymryd drosodd. Yy? Bod y rhai sydd ddim yn ymweld yn dod oherwydd bod plant nhw yn lys-genhadon. Troi'r plant i fod yn hwyluswyr tywyswyr ar gyfer teuluoedd nhw. Da ni ddim yn gweld o un ysgol, Albany Road yng Nghaerdydd, sydd yn cerdded atan ni, maen nhw'n siarad 35 o ieithoedd yng nghartrefi'r plant. Oherwydd bod rhan fwyaf o'r teuluoedd yn dod o ardal yn Affrica, Ethiopia a Somalia lle mae 'na gymaint o ieithoedd sydd ar yn wahanol, 'dan ni ddim yn gweld y rhieni'n dod i mewn. Reit, oherwydd o safbwynt diwylliant, mae'r ffordd o amgueddfa sydd gynna ni yng Nghaerdydd ddim yn, tydi nhw ddim yn teimlo'n gyfforddus neu rhywbeth arall ydi hynny. Da ni'n gwybod bod diwylliant yn gweithio'n wahanol ym mhob un, ia? Pwy yda ni? Felly sut mae newid yr testun yma pwy ydam ni yn gyntaf, da chi'n cael gwared o'r pethau yn deud peidiwch ag, ia? Peidiwch â tynnu llun, cadwch yn dawel, Peidiwch â cysgu mewn amgueddfa, does dim yn byd i chi eistedd, os dach chi'n eistedd yn yr amgueddfa, dan ni'n sicrhau does dim cefn i'r gadair felly dach chi ddim yn medru cysgu, ia? Mae yn fel bod yn Stansted Airport, you can't stretch out in Stansted Airport, ia? The seats are always narrow and makes you stand up ready for your flight, iawn? Da be dan isio, da chi wedi clywed am the slow slow food movement, ie? Do? Slow slow food food movement, Turin, dyna chi le i fynd ar gyfer yr ŵyl fawr bita, nid dy fenni, Turin, slow slow, da ni isio slow slow museum. Ara, ara deg, nid fel y Royal Academy, lle mae rhai o gyd-weithwyr ni sydd yma heddiw yn mynd, ie? Dach chi'n cael ych clymu i mewn i'r pethe du, mae e wedi costio deg punt i fynd i mewn, a dach chi'n mynd fel hyn heibio'r matis, ie? Wathi chi fod ar conveyor belt, iawn? Sain Ffagan, gewch chi grwydro yn y gwyntoedd glaw. Fydd Sain Ffagan mor wych mewn rhyw dair blynedd. yn enwedig pan mae'n bwrw, fydd 'na lefydd i chi wneud pethe. Yn Sain Ffagan ewch i mewn i'ch, be' 'di eich un o'ch fythynnod yym enw un o'ch adeiladau chi o Gaerfyrdd ardal be' gynnoch chi? Taliaris. Taliaris. Taliaris ia? Rhywle arall os gwelwch yn dda? Adeilad sydd wedi cael ei symud o'ch ardal chi i Sain Ffagan? Penrhiw. Penrhiw. Swyddfa bos Cymru. Swyddfa bos sy'n perthyn i chi Sir ie dych chi isio nôl? Aw da iawn. Dyn ni wedi dwyn. Dyn ni wedi dwyn talwrn Dinbych. Yn y chwedegau. Dewch i Steddfod Genedlaethol Dyffryn Clwyd i cael gweld enwogion Dinbych heddiw yn cwyno bod ni wedi dwyn ie? y talwrn. Nid fel ne. Llandeilo Tal-y-bont yr eglwys dych chi'n cofio? Heddiw fasa ni ddim wedi newid symud yr eglwys oherwydd mae yna gymaint o arian loteri i gadw'r adeilad yn daclus, yn i eco-musee, ia? Ecoleg amgueddfa ydi lle mae'r gwreiddiau, nid cael ei symud i Gaerdydd i ddangos bod ni'n genedl newydd efo hen hen hanes. Ac yn y blaen. Cofiwch mae amgueddfeydd yn lefydd peryg gobeithio, Yn effeithio ar bob un rhan o'ch corff yn bositif, ar ôl bod i'r tŷ bach, mae'r coffi'n dda yne. Tydi'r coffi ddim yn ddrud, mae'n y lefydd i eistedd a cael ych siesta tawel, ia? Mae pawb yn gwenu ac yn glên. Fel ddudodd Catrin, no dumbing down in our museum, ia? Mae'r bar yn uchel. Dach chi'n mynd o 'na efo rhywbeth extra bob tro. Rhywbeth extra, dach chi'n blodeuo, 'dan ni'n blodeuo gyda'n gilydd. Does 'na ddim arholiad i'r rhei ifanc yn fama, rargen be' 'di bywyd arholiad, o, crumbs, ia? Dim arholiad ar ôl mynd i'r amgueddfa. Waw! Ac mae'n rhad ac am ddim. Ond ma' 'ne bwyse mawr, ma' 'ne bwyse mawr ar yr amgueddfa. Ni yma yn Abergwili yndoes, Mister Mark Rees? Bangor dwy flynedd yn ôl bron, Casnewydd a Yrgen. Iawn? Mae ll- mae 'na lefydd sydd yn rhan, dyma amgueddfa. Ia? Ydy ymennydd a calon pob un ohonan ni, a mae amgueddfa Cymru'n perthyn i bawb. You can't have the word national without saying international. Reit? Diffinio yn genedlaethol, rhaid i chi fod yn ryngwladol. A dyna be da ni. Pwy da ni? Rhyngwladol. Ww, Mister Brasil, dw i'n dod o'r gogledd, sori, dw i'n estron, dw i wedi deud hynny wrtha chi, ia? Dad yn dod o County Kerry, felly mae hynny'n waeth, yn tydi? Ui, dw i ddim yn bur, mae'n ddrwg gynna i. Dw i'n agosach at y gwr bonheddig ar y dde yna, dych chi'n nabod o? Yr enwog Charles Darwin. Treuliodd amser yng Nghymru, tŷ ha, teulu Darwin. Ger Abermo. Oi! Yn ei ddyddiadur sydd ar-lein mae'n wych, my earliest and fondest memory, age six, a summer holiday on Abergele and Penzarn Beach. Dwi'n dod o'r ardal, how did he recover the awful experience, ie? Mae traeth Abergele, does ddim traeth, Cerrig, cerrig, cerrig, cerrig. Dw i'n dal i chwilio am y garreg oedd o wedi cydied oedd yna ffosil ynddi, ia, gan ddeud dyma chi garreg yr bachgen chwe mlwydd oed, iawn? Ac yn wir i chi, os da chi'n hoff o Darwin, mwy da chi'n i gloddio i bethau o Mae ei agos iawn at Gymru. I ddealltwriaeth o'r byd oedd daeareg Cymru. Sut da ni efo amser? O, dau funud efo Darwin. Wii! Charles Darwin. Beagle. Da chi wedi clywed am y Beagle? HMS Beagle ath o'r daith. I dad o'n dalu, talu, ia. Dwy flynedd. Bron fel bo chitha mynd i'r coleg pwy sy'n talu rwy'n adre please please could have a look Odd i ffwrdd am bum mlynedd Dechreuodd i daith pen odd yn un 21 mlwydd oed un ar hugain mlwydd oed ac odd y daith yn dechre yng ngogledd Cymru Awst y pumed chweched seithfed odd o yn Nyffryn Clwyd efo'i bennaeth daeareg o Brifysgol Caergrawnt erbyn y Nadolig oedd o'n Tierra del Fuego Erbyn y gwanwyn, 1832, oedd e yn yr Andes. Ac dyna fo yn yr Andes yn edrych ar yr eira a'r iâ ac yna oedd yn cofio Cwm Idwal. I now know how Cwm Idwal was formed, ie? Yr eira a'r... Ffantastig. A dyna'r fath straeon dan ni'n ei ddeud yn yr amgueddfa. Dyma'r gamlas, dyma chi waith yym Salvador Dali, daeareg. Nid syth, rhaid i chi fynd i'r chwith ac i'r dde. Mynnwch mai nid jyst un llwybr sydd mewn amgueddfa. Dyma'r daith. Yeah? Nid accelerated learning, but slow, slow. Profiadau. Gewch chi fynd i unrhyw man. Dyna'ch DNA chi. Yeah? Nid fannau, Ond fama. Sh-sh-sh. A mae'r straeon yna yn yr amgueddfa os ydych chi'n chwilio amdano fe. Dyma'ch hen, hen, hen, hen, hen, hen nain, 3.5 million years ago, divided by 50. Ydy rhywun yn barod i'n helpu fi, plis? Cenhedlaeth ydy 50. Dyma nhad.

A lle da ni o'r argen on top of the ia, iawn? Byddwch yn ofalus pan ddewch i amgueddfeydd. Ydan ni ar y top? Amgueddfeydd jyst ynglŷn â gwyddoniaeth ac hanes neu lle mae calon yr amgueddfa? Dau funud arall? Iawn? Problem mawr amgueddfeydd ydy Gair mawr yn Saesneg, it only works in English, decontextualised. Popeth yn yr amgueddfa have no parents. Da ni wedi rhigo nhw o'r pridd, da ni wedi cymryd specimen, da ni wedi, a da ni wedi dod yn nhw'n daclus, mewn bocsys fel da ni wedi trio wneud yn fama, i arddangos i bawb i wneud synnwyr o'r byd. Ond maen nhw wedi colli hogle Dyffryn Clwyd. Y cerrig yn cael ei daro gan bobl oes yr Arth a'r Blaidd. Dyma lle y ddaru Darwin a'r Athro Sedgwick ymweld yng Nghymeriadog, Dyffryn Elwy, Llanelwy, lle oedd y llifogydd ofnadwy llynedd, yr hen Lady Druan, colli. Our bywyd. Dyna lle mae'r amgueddfeydd, ie? Pethau go iawn. Y rhew a'r ice, ice age, sydd wedi newid tirlun ni. Rhaid i ni fynd ar ôl pynciaeth sy'n llosg, y llosgi yn fama. Llun eitha enwog, ar y chwith gardd Eden. Ar y dde, oes 'na ffermwyr yma? Sut mae ffermwyr y mae teuluoedd sy'n ffarmio? O, dwi'n iawn felly. Dyma'r ffermwyr yn cyrraedd, ie? Yn ddiweddar. Felly dwi'n gwybod bod tir Sir Gâr mor, mor bwysig. Iawn, a'r stori mawr, y ddrama sydd wedi cael gymaint o glod yn y Guardian a'r Telegraph, o, diolch bod Llundain wedi sylweddoli bod, ia, bod 'ne, ond 'dan ni'n falch o hynny. Ond meddyliwch rŵan, pwnc llosg ydi amaethyddiaeth. Reit, estroniaid ydi rhein. Welsh blacks, estroniaid. Aredig, ei, ew, bechgyn, bechgyn ardal Berwyn, the first cattle grid in Wales, ie? Bang on in. Bwysig ofnadwy, dach chi'n gwybod, a drychwch, dyna'ch teuluoedd chi eto, pob un ohono, even if you come from Derbyshire, this is your family, ie? No, no they're not, these are estroniaid, these are foreigners. Dim ond 6,000 o flynyddoedd mae ffarmio wedi bod gyda ni. Dyma'r cŵyn o hyd, ynte? A dw i'n brofoclyd rŵan, dw i ddim yn cytuno, dw i'n pryderu os ydy Llunden yn gadael Ewrop Dyna chi ddiwedd ar ffarmio oherwydd fydda chi ddim yn cael y subsidies, reit? Ond dyma'r cwyn. Yr peth gynta gafodd i ysgrifennu, the first thing that was written in Mesopotamia ac yn y blaen oedd defaid a gŵyn ar goll. The first written thing was defaid a gŵyn ar goll. Argen bwysig ofnadwy, yn tydi? Ydi, ydi, ydi. Ond cofiwch bod amaethyddiaeth yn newid, bod rhein yr chainsaws y gorffennol, chop, chop, timber, iawn? Dach chi'n dallt? Fwyell efo, iawn? Dwi bron yn erwin. Mae'n gymhleth, dyma chi, dyma chi Mister Darwin yn trio gweithio allan pwy oedd o safbwynt DNA. A dyma chi weddillion yr yr yr ffermwyr cyntefig, nid gymaint yng Nghaerfyrddin, Sir Benfro, ffermwyr yn dod o Lydaw, o, oedden yn gyntaf yn dod o Mesopotamia, cyrredd chitha yn fama, ond yn dod o, o, ar hyn o bryd mae archeolegwyr yn mynnu bod amaethyddiaeth yn dod o Lydaw ac o Ogledd Sbaen. Yn croesi'r dŵr mewn cyrres, ia? Dach chi'n gwybod? Efo Welsh Black ym mhob un. Oedd 'na ddafad yn un arall, oedd 'na rhaid cael Maharen hefyd, yn doedd? Defaid oedd yn bethe newydd i ardaloedd ni. Cyn hynny, oeddan ni'n hapus, a dyna lle dwi am ddod i ben. Oeddan ni'n hela ac yn casglu, cant y cant o'r amser. A fel ddudodd anthropolegydd yn y chwedegau, the first the first easy age was the age of the one hundred percent hunter-gatherer, ie? Ffarmio, camgymeriad ofnadwy. Ie? Be ddigwyddodd i'r boblogaeth? Twf enfawr. Paent bod ni'n byw yn agos at yr anifeiliaid, ia? Nid bod ni'n caru'r anifeiliaid, ond bod ni'n byw yn agos, ac yna oedden ni'n cael TB a brwsilosis a'r ffliw mawr. Reit? Mae yna gwestiynau tu ôl i'r gwrthrychau hyfryd 'ma.